U din il-ġimgħa stess kien hemm rapporti fil-medja dwar il-famuża kumpanija ta' mini, ta' mijiex, u jien tkellimt u nerġa' ngħid hawnhekk Issa, dil-kumpanija hija l-aħħar verżjoni ta' ħafna verżjonijiet li smajna matul is-snin. Din il-kumpanija suppost kienet ta' John Dalli, kienet ta' Konrad Mizzi, kienet tiegħi f'mument minnhom, issa hija ta' xi ħadd ieħor, ta' xi ħadd fis-settur privat. Jien ma għandix il-mod ta' kif inkun naf ta' min hi jew le. U dak li għedt, għedt żewġ affarijiet li hawnhekk nerġa' nirrepetihom. L-ewwel nett, jien qiegħed nifhem illi din il-leak din l-informazzjoni ġiet minn investigazzjonijiet illi qegħdin jisiru mill-awtoritajiet Maltin. Ma sarux, ma ġiex din l-informazzjoni skont x'kien kiteb il-ġurnali minn xi awtoritajiet minn barra li xi ħadd minn barra żvela le. Hawn l-awtoritajiet Malti qed jinvestigaw b'mod indipendenti, ma nistax inkun naf x'qed jinvestigaw, ma jistgħux jgħiduli x'qed jinvestigaw. Għax hekk timxi r-rule of law. U dawn qed jgħidu li minn dawn l-investigazzjonijiet, mela jien l-ewwel konklużjoni tiegħi hija mela qed isiru investigazzjonijiet, mela mhux veru dak li kien qed jingħad sal-bieraħ tlula li l-awtoritajiet Maltin ma jinvestigawx, l-awtoritajiet Maltin ma jagħtux każ dawn l-affarijiet, dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa, kif għamilt dejjem. Jien nistenna L-affarijiet jiġu investigati mill-awtoritajiet kollha, inkluż mill-maġistrati li marru quddiemhom l-Oppożizzjoni. Jien l-esperjenza tiegħi turini, fuqi nnifsi l-ewwel wieħed, kemm qalu affarijiet fuqi, meta investiga l-maġistrat sab li l-affarijiet kienu foloz. Jien issa nistenna, mhux qed nikkummenta fuq dan il-każ, nistenna l-investigazzjonijiet isiru waħedhom mingħajr pressjonijiet ta' xejn. Kif joħorġu l-konklużjonijiet, jien nieħu l-azzjonijiet. Ma ddejjaqx nieħu azzjonijiet qabel, ma ddejjaqx nieħu azzjonijiet wara u fl-aħħar mill-aħħar dan huwa dan huwa il-mod serju ta' kif isiru l-affarijiet. Anke għaliex fil-passat, nerġa' ngħid, kellna Affarijiet li ntqalu li wara nstab illi ma kinux veru xejn. Imma jekk l-Oppożizzjoni trid timxi bil-kejl illi jekk issir allegazzjoni u mbagħad irid ikun hemm riżenja, tajjeb li jibdew jimxu bl-eżempju huma l-ewwel. Jekk saret allegazzjoni fuq is-Sur David Casa, jien qed nistenna lil David Casa biex jkun kredibbli jirreżenja llum qabel ma jkun qed jgħid li għandu jitlob lil ħaddieħor jirreżenja. Is-Sur Casa ġustament qed jgħid hemm investigazzjoni mill-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi u nħallu l-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi jiddeċiedi u jien ħa nibqa' nagħmel xogħli qed jgħid. Sewwa qal, mhux hekk? Jekk kien hemm allegazzjoni kontrih u qed tiġi investigata, nistennew dik l-allegazzjoni tiġi investigata u mbagħad hu jiddeċiedi u aħna niddeċiedu skont dik l-investigazzjoni. Semmejta jien din l-issue sal-lum? Le ma semmejtiex għax nistenna l-investigazzjonijiet. Ma jistax u jgħid le fil-każ tiegħi nistennew l-investigazzjonijiet fil-każ ta' ħadd ieħor ma nistennewx hux. U dan bl-istess mod, anzi agħar minn hekk, il-Kap tal-Oppożizzjoni. Il-Kap tal-Oppożizzjoni għandu fuq rasu mdendla akkuża ta' money laundering ta'. Il-Kap tal-Oppożizzjoni kellu akkuża fuq rasu li ntefgħet fil-ġurnali illi kien qed jaħsel il-flus tal-kriminalità. Mhux qed ngħidha jien. Mhux qed ngħidha jien. Allora bl-istess kejl il-kap tal-oppożizzjoni qabel jmur jagħmel il-press conferences. Mhux ħanejlu jirreżenja. L-inqas wieħed naħseb li rridu jirreżenja, għandu ħafna iktar madwaru li jridu jirreżenja. Imma ngħidlu jekk xejn Biex tkun naqra kredibbli f'dak il-bank li mort tagħmel din il-press conference, itlob investigazzjoni fuqek innifsek kif tlabt jien. Jien meta saret allegazzjoni fuqi, mort għand maġistrat mhux tal-għażla tiegħi u tlabtu li jinvestiga. U investiga Hu ħa l-ħin tiegħu u u mbagħad illum jgħidu għax hemm żbilanċ. Żbilanċ taf meta kien? Meta għamilt iktar minn sena minn ħajti illi n-nies kellhom joqogħdu fuq il-kelma tiegħi biss. Dak kien l-iżbilanċ. Dak kien l-iżbilanċ. Li għamilt iktar minn sena minn ħajti jiena u familti lin-nies, nirringrazzjahom mill-ġdid illum li jemmnuni fuq il-kelma tiegħi biss. Fuq il-kelma tiegħi biss jemmnuni n-nies. U li u li ħaddieħor ixejjer il-karti li mbagħad wara Sar magħruf li kienu foloz. U kelli u kaxxi tal-pizzez u mbarazz. U mbagħad kelli noqgħod nistenna. Għax hekk titlob is-serjetà, kelli noqgħod nistenna għal fuq minn sena maġistrat li għamel xogħlu b'mod minuzzjuż biex In-nies ingħataw ir-raġun li qagħdu fuq kelmti. Dik dak kien l-iżbilanċ ħbib tiegħi. Dak kien l-iżbilanċ. Imma bl-istess mod il-Kap tal-Oppożizzjoni l-iktar ħaġa ovvja li għandu jagħmel huwa li jmur hu stess għand maġistrat jaqbad l-allegazzjonijiet li saru kontrih, id-dokumenti li ġew ippreżentati kontrih u jgħid, isma', Għamlu investigazzjoni fuqi. Hemmhekk tista' tibda tkun kredibbli. Għax bl-istess scale tiegħu, qas qiegħed hemmhekk suppost illum. U allura ħbib tiegħi jien minn dan kollu l-konklużjoni tiegħi hija waħda sempliċi u ċara. Aħna ħa nkomplu mexjin biex nagħmlu dal-pajjiż l-aqwa fl-Ewropa, biex nagħmlu dal-pajjiż l-għira tad-dinja, biex nagħmlu dan il-pajjiż pajjiż fejn mhux biss noħolqu l-ġid, imma dan il-ġid inkomplu nkattruh li jasal għand kulħadd biex verament flimkien inkomplu ngħixu s-suċċess. Grazzi ħafna.